so we are living in a society yekuti vanhu vanoappreciata most of the things that are not related to their identity in zimbabwe zvafanana nekuti kana uri mutema ka ukanzwa kuti zvinhu zvine zvamusiyanwa unofila kuti ah, but isu toda zvechirungu you understand like we want to relate nezvinhu zvisiri zvedu ndo zvatinofunga kuti izvi zviri special unoonza munhu achiti mfana ukuona jezi iri mfana rakabva paengland mfana kunze kwenyika kana kuti ah, jezi iri here haa iri harisi remuzimbabwe muno munhu amajaira you know like the way we appreciate foreign things in this country is just insane so much so that i will say this although zvichazoita hazvo necontroversial but this has led to us appreciating even religion yevamwe vanhu unoona shamari maziviro ataa kuita this religion which is new yakauya nevamwe vanhu iyi more than ours kamuziviro kataa kuita even the way we are doing it taakutozoiziva kusvika pakuzoipimpa ka so well unoziva pasta kana vachitaura newe soka unotofunga kutika ah, vakatobva kujerusalemu nezuro vanga wana jesu you know like ameno zvazvingori like we were made to hate zvinhu zviri related with our identity and isusu ameno kuti hatina kungwara here kuti tizvione look at most of vanhu vane maepistemiologies ekuti vari kumberi ngatitarisei china ngatitarisei india these people vanotozviitira zvinhu zvavo and eh, tichitovaona ka we may not want to be related kana kuti we may not see them sevanhu vakati budirirei kana kuti vari pamberi pedu but those people vari pamberi pedu because they are in love with their identity pese panovaka muchina ka anotoisa zvimwe zvimabhora bhora zvimashumba shumba zvekuchina zvekuratidza kuti wherever i go ini namuchinese ukaona panouiwa pachifambiwa nemu you know those guys vekuningirikeni vekumiddle east anenge akatongopfeka chihedrepi chichi hameno hameno tinonzi chii but they always carry something to identify them with them kuti inini am from this specific uh, region or from this specific religion ah, kozouya isusu mazimbabweans hameno kuti mazimbabweans chete here kana kuti the whole of africa but inini i can only relate to mazimbabweans

tikangopihwa kamukana kadiki diki kekuda kungonzi ratidza vanhu kuti hausi muzimbabwean we are so good at that i don't know why handiti but inini ndakazozvifunga zvangu ndikaona kuti there is a knowledge gap there are things that we don't know about ourselves so we cannot really be proud especially kana pane knowledge gap ngatitorei nyaya yevadzimu mai manje pane mumwe imba akambobuda achiti anzi mudzimu haina skiri mudzimu haipe kaviri you know stuff like that vaitodhisa but i think zvinenge zvabva pakuti munhu ari kutomboziva here kuti mudzimu chii orit ko mashavi chii orit what is religion zvese izvozvozvo tine madefinition here akanyatsoti tsikiti aripo anoita kuti tikwanise kuvenga kana kuti tide kuda uh, tinzwe kuda who we are was to tell you what hapana kana chinhu one chatingaite chingatichinje uafrican hwedu kana kuti uzimbabwen hwedu because izvi zvinhu zvika izvi idna yakangobvawo kumatateguru ichirambe chingodaro chingodaro so we will always be part of the past will always be part of this country right with that established ndoda kungobatsira a little bit panyaya yekuti mudzimu chingambove chii and why we should not hate mudzimu kana kuutuka handiti tiri kuti hamene kuti pane vabereki here vandiri kutaura navo kana kuti vana handiti kana iwewo uri mwana wamudhara wako handiti mudhara wako ngatitore a caring father right kana kuti sekuru vako handiti kana kuti sekuru vasekuru wako you see where im going with this because anombonzi mudzimu chii handiti basically ringori tateguru rako handiti but pamatateguru ese anozonzi mudzimu itateguru rine love racho iroro rekuti vanhu vari kubhilivha kuti this certain grandfather wako ndingangoti ndi baba wababa wababa wako for example that can be mudzimu wako iyoye munhu akadaro iye so love yaanayo isusu we believe in life after death isn't it most of us pana i know kuti pana vanhu vasingabelieve vanofunga kuti ayo ah, munhu wakafa zvavharwa but kuvanhu vanobelieve kuti there is this spiritual world and after you die your soul still remain ndiwo vanhu vanoda kutaura nawo kuti iwewe kana uri baba ukafa iwewe handiti then if your soul ikaramba ichiexista kana kuti your spirit ichiexista in the spiritual world rudo rwaunga unaro pamwana wako runochinjirei you see there's no reason yekuzotanga kuti haa inini vana vangu iko zvinozvi ndavavenga because ndafa you know so the love iyoyo yaunenge ungori nayo uri panyika kana kuti the love yanga ina mudhara wako angori panyika panapa asati afa the only thing that has changed now is the fact yekuti the body is dead but the soul yaiti mwanangu bata ruoko rwangu that soul iyoyoyo tiri kuti it still exist and the love it had ichingori nayo naizvezvi now sekuru vako kana vaida muzukuru wavo anove iwe for example

was tiri kungobhilivha kuti kana vaida doro sekuru wako iwawo pavazofawa doro vachiri kungorida handiti ndosaka tichizoita mucherechedzo wekudira doro pasi kuti kwatakakuendesaiko uchibonwira inwira ichi doro hamina kuti mukunyatsondibata you should follow me to nyatso understand now mudzimu wakatonaka mudzimu utori right now tozorelata mudzimu sei namwari isu sakanzi mwari anongonamatwa direct handiti and mwari ndiye akanaka is opposed to mudzimu mudzimu hausi mwari and mudzimu even if uh, ana sekuru vedu havana kumbobvira vanamata mudzimu hakuna zvinhu zvakadaro ukanza munhu aitaanzi e eh, ndinamate mudzimu hamene kuti ari kuzviwana kupi because mudzimu haina kumbobvira yanamatwa and haitonamatwewo mwari ndiye anonamatwa handiti izvezvo ndimwari but kudhara vaiti musikavanhu handiti ndiye wavaitonamata mudzimu was just a way a tool yekuti we cannot get there directly handiti isusu we were created through midzimu yedu midzimu yanga ari maturuls akashandiswa namwari kuti iwewe uzoipe panyika panapa otherwise hapana munhu anomboti anzi inini ndakaumbwa namwari aa hapana munhu akambodaro kunze kwaadam naeve but anyway tikungoti mudzimu has always been a two for creation it also has been a two for communication for our ancestors pavanga vari panyika panapa wakashandiswa namwari kukugadzira iwewe handiti pavafa izvezvi vakungoshandiswa nevadzimu kuita e kucommunicata namwari vakungoshandiswa nesu vapenyu kucommunicata namwari mwari zvekare kare kare ikako handizozivi hangu mazuva ano but kare kare ikako mwari aizotoshandisa mudzimu iyoyo kuchikomuniketa nesu nerainzi svikiro bcause mudzimu ndo waizosvika pasvikiro uchitaura zvawaudzwa in the spirit world tikubhilivha kuti unenge waudzwa namwari right ungotaura ka pamunhu ungoti sekuru wako ndiwo vazoita se mweya wavo the spirit yatiri kuti its still survives even after the body dies ndiyo yazongosvika ikataura kuti no iwo kana uda kuti mvura inaye because next year kune drought chimbotipai doro rataifarira rira chimbongoitai kamucherechedzo we know kuti doro riri physical isis hatisina the physical body yamunokwanisa kupa doro so chingodirai pasi tingoona kuti aiwa muri kuappreciata muri kuziva kuti pane share yedu padoro ramabika you understand ini handimbooni chinotyisa panyaya yekuzobikirana doro kunyange zvazvo ndisinyatsorina kuzogarwa neni pasi nasekuru vangu kana kuti nevabereki vangu vakandionesa kuti mudzimu 123 right then kune anonzi mashari right eh, obvious vanhu vanga vachitofunga vanhu vanga vanofunga kuti mudzimu nemashavi zvinhu zvakafanana but hazvina manje shavi manje it's sekuru vaye vaiba handiti sekuru vaiba handiti kana vachinge vafa its not like kuti satan singazvizive kuti kule trade yavo yange iri yekustikulate handiti we know that now kana vachinge vafa ikako kamweya kavo ikakako kakakugara ka uchaba you understand now vanga vasiri mudzimu vanhu vakadaro iwaya vanga vasingatombosvike isusu taitobhilivhawo kuti mwari haangambotume mbavha kuti iuye itaure zvaari kutaura handitika saka kule ivavo ndo vainzi shavi ukazoona munhu achiba achinzi ane shavi rekuba anogarwa nasekuru ivavo handiti wobva watomufemera mari iri pakati mufana vami ndosaka mioona kuti kumwe kubirwa so kuri spiritual so kunenge uchitoshandisa mashavi handiti mukuibata ndonyatsotaura patori nedifference apa saka zvekunamata zvanga zvisingatodiwi kuti iwewe unge uchihura handitika at the same time woda kuuya woda kunyepedzera kuita inge wakuda kuzoita mudzimu wanga usingazoiti mudzimu waitozoita shawi rechifambi kana kuti shawi whatever shawi rawaizoita richizototambudza vana mudzimu unenge uchitorwisana newe iwewe shawi handiti saka iwe manje ukatuka mudzimu manje haa mashavi anokubata baba mashavi ndo madhimoni in this ningirikini manje in this modern day madhimoni anokuhaka especially ukatuka mudzimu right because mudzimu is the whiter part mashavi is the I can search asi macolors I love black but tingoti madark spirits ndo mashavi mudzimu actually ndo maspirits akanaka acho saka guys isusu tikutugirei mudzimu yedu guys tikufurirwa nethese white people kunzi tukai mudzimu yenyu you can talk to god directly but konei mwari iye asina kutiumba directly even communicating why does he communicate through maprophets why asingangouya achimwe kuti iwe simuka enda kwakati uende unoita 1 2 3 nenhamo yatiinayo right now right saka ipapo panoda kujekeswa because it affects how we identify as africans religion religion inoaffecta zvisingaiti because inobva yati ngatiitei zvechirungu saka uchaona kuti each and every aspect of our lives ka dzichangoramba dzichiaffecta and we always think less of ourselves we always think kuti tichada kurelata nehumwe urungu ka ndokuti vanhu vaone kuti tiri special ndokuti tive vanhu vapavamwe handiti ndofanira kupfeka sutu yekwamberi ndofanira ovochi zvanga zvisiriko isusu kuchiwanhu kwedu unofanira kunge uri munhu anogona kurima kana kuti anopa vamwe kuti uzonzi wakapfeka amene ati mukupa mari here pandiri kutaura tinoda kubatsirana tinoda kubatsirana bcoz tinosiyana tichingoenderera tichirobhewa nemapasta aya mumachechi handidi hangu kunyepa now pane n'anga handitika vanhu vanongozvisanganisa zvese vanongoti zvimwe chete but zvakatosiyana n'anga kozoita svikiro handiti svikiro in other words atori prophet n'anga manjika munhu anongobatsirawo vanhu vari kurwara kana kuti vanhu vane zvavari kutsvagawo zvakatoitika in the past if you want to discern between a true prophet and a false prophet unotarisa their ability to foretell handiti the ability to predict the future uona muprofita ati haa covid ka kuti iende ka kuchati naya mazimvura wat wat handiti ka then kobva kwaona naya mazimvura covid yobva yaregedza kuenda you must start questioning bcause chokwadi chese chinofanira kutobvunza kuti nai ichokwadi here ichi kana chiri chokwadi chobva chati e eh, ichokwadi kana ukazoona wakunzi usabvunze izvozvo wakuita blasphemy chibva watoisa question make obva watoti aa hazviiti so same applies nekumasvikiro kana iwe uida kuziva kuti iyi n'anga here vanoti isvikiro n'anga inokuudza kuti no ichishopera right pamba penyu pakazodai zvakazodai iwewe last week wakaenda kwakati ukabva wasvika wakapfeka hembe dzakati because these things happened in the past so muspiritual world zvakatorejisika so they know handiti mashavi anotozvizivawo but zvemudzimu manje izvezvi zvakukwanisa zvaane link namwari kaizvo zvakukwanisa kuita fotel the future inenge iri yechokwadi saka iwewe chimbofunga kuti muporofita wekuchechi kwenyu iwewe isvikiro here kana kuti in'anga handidya bcause mamwe maporofita en'anga dzinongokuudza zvakaitika kudhara eh, ndaona mauya panapa mwana ari kurwara thats maybe thats present but zvakatanga in the past and zvatoitika kudhara pamamuchitaura muri kumba kuti ngandiitimbononzwa muporofita weapo kuti anoti chii so that happens in the past that, that doesn't count kuti tiqualifye muprofita wedu kuti ave wenhema kana kuti wechokwadi infact zvinotomuqualifyisa kuita n'anga especially kana achifarira kutaura kana kutanga ari kuprofita iye achitaura things that happened in the past but kana muprofita wekuchechi kwenyu ari munhu anoita maaccurate future predictions yeah, unogona kupawo benefit of doubt but inini hangu machechi ka kutaura chokwadi chokwadi chokwadi chokwadi kutaura chokwadi zvikuitika mumachechi ka haa ah, ndezveun'anga kutaura chokwadi akawanda acho of course pane mamwe including ekuchechi kwenyu inogona kunge iri correct so Tichazvitaura zvese izvozvozvo. Ini ndinongoti consider your identity as Africans. Consider standing for it. Consider being proud about being African or being Zimbabwean. Consider all those things. Unyatsozozvifunga wozokombeyawo nezvawava kuita zvaizvezvi and see how that can affect your life positively that is

isusu nenyaya yekuti tinodyisa identity yedu pamberi pevamwe handifunge kuti mamusicians edu anotombori neconfidence dzekuda kuzonyatsomira mira e eh, vanombomira mira but ah, look at nigeria guys the way they do their things look at south africa look at all those countries kwekuti vari kunyatsoona uafrican hwavo theyare doing much isusu eh, eh. amen ndozvingozvisiira kwamuri kana pane agunun'una ngaagunun'unire mucomment section haani mafeelings handiti izvozvo saka kana muda kutuka it's okay still